Vawiin hi August ni sawmhnih paruk sang ni sawmhnih paruk ni lai ni a ni vawiin ah hian kan thinpa Pu Huna te nupa lo zawhna a kal dawn a tunah hian Sachil zau neilo khua te lo neihna hmun. a kawm mek a tunah kan hmuh mek te khu buhfun vek a ni a tin tunah hian tam zawk te hian lo an zo fai tawh a an thinpa lo zo tur hian khawpui hnih ah hian an chhuak phei ve dawn a ni tunah hian-- Pu Huna lo hi thleng phei tep a, lai ka hma kan buh hmun hi a ri te lo, a lo thenawm chiah te a ni a heng lai hi. Kan hma maiah hian Pu Huna lo chu lo awm tawh dawn a ni, kan thleng phei tep e. aw tunah hian lut phei tana laithlam kan hmuh hi pu huna te nupa thlam chu a ni then te chuan heng laiah hian nu ho ten chawhmeh thlai vel ten lo zawng khawm a nih hi tunah hian an thlam thleng phei chiah a. Lo hian kan fatu turin vawiin kan saih thei. Lo sat mek a ni. Lo vei dawm ve sa. Ni ti maw? Helai hian naupang ten fang hma an lo zawng khawm a. Tui hmel khawp mai. Khualum bawk a. Ka hmatai ei pawh hriat awm khawp mai. Khulai kan hmuh buh hring tha but buh khat khah that na lai vel khaw hunah te lo vek a ni a. Tin he lampang hmar lampang te pawh hi ni phei vek a ni. tunah hian bung turin an chhuak thla dawn chiah a then te chuan an kal tawh a helai ka kalna kawng hi neih loh khua ten lo an neihna kawng hmar lam kawng zel a ni a ling road kan tih kha tlang lo vangin. zo kawng in a kal phei a khi mi lam te khi chhek pui tlang an ti mai a nei loh khaw ram tha lam kung lai khawsei su zel mual an ti bawk a sawmi tlang lian lo lang sa chu bualpui lam khaw thlang lam pang tlawng ral lam chan a ni dawn a tuna kan hmuh ram ho-- Inlai tlang bawk hi chhiakpui tlang a ni a, sawmi piah lamah sawn perte kan ti a, ram tha tak tak thingtlangpa eizawnna lo neihna tur hmun hmarlam ramah hian neih loh khuate hian ram an nei tha hle mai a. tuna kan awmna lai pu huna lo vel hi Sechin huam chin a ni tin helam kawngthlang lam hi kan ti lang ve hrim hrim a an ri te lo pu hranglui te lo a ni a an ni pawh hian bun nei tha khawp mai u laikhuan thlam a awm a. tunah hian hun a lo tlang ah a rawn chhuak a ooh laikhuan vawiin a lo zo tur lo thlo tur te chu an lut thla tawh a. an nikhuan a mawng lam atangin an rawn thlo chho dawn a tunah hian hmar lam an lo thlam atang a hmar lam an lo mawngah a awm mek a. Heng lai te hi bu tha khawp mai. Tin pu huna lo hi ṭin hnih hmun Mizo pa ṭin chhiar a ṭin hnih hmun kan tih kha a ni a. An ni hi nupa a enkawl an ni a, an lo hian nupa in an enkawl ṭhin a. Bueno Gas Zahmih parukah hian an hnathawh te an tih theih chin a hmawr bawkna hlothlawh chu an zo tawh dawn a, a bak buhrah chhuah malsawmna te chu nge Pathian kut Pathian malsawmna. a ni tawh a, chumi hma mihring ten an tih theih chin hlo thlawh chu tunah hian a zawhna hun ni an hmang mek a ni. Vawiinah hian pu huna lo hi a zo turin a thian te thian rual tha te a pun khawm ve a, tin bik takin keini lam ah hian a group in kan ding a. tlachawp group kan ti mai a enge kan group thian ho intel khawm kha kan ni a mar chu vawiin tak hian keini member ah hian tel pui thei hi kan tam lo a chhan ah chu hna tul dang avangin rokhawlna dang kan nei hlawm vangin kan tel kim thei lo a. tin chuan a neitute hriathiamna pawh kan han dil a chutih rual chuan thil tha ram a ni a enge thil lawm awm lam te a ni a chungah chuan awm ang ang ten hlim takin vawiin lo zawh hi hun kan hmang turah kan inngai a ni. hian an rawn tho chho zel a a hran pa takin mihring hmel leh nihna kha a lang chiang lutuk theih loh a tunah a hrilh chuan chhan chu buh karah an awm avangin hriat hran an har a vawiin a lo nei tupa pu hunah hi helai hmasa sir atang tuna rawn kal chho t-shirt sen ha hi a ni. pu hunah lo nei tupa lo thlawh pawh chak hmel khawp mai tin tling tlang lo nei ah hian lo te kan han vat a tin kan han hal fai zo leh a mai thla vela te buh chi kan han thlak a nuhpuia te kan chek nghal a mai thla tawp velah chuan. tin hmuh hram kan tih kha june thla chho ah te kan thlo chho leh a tuna mi kan thlawh mek hi chu pawh chhiat kan ti mai a vawi thum vawi li thlawh chhuah na kha ni a chu chu buh hmun bik ah chuan kan hlo thlawh tawp ber hun kha a ni tawh a ni hualum em em a vawiin ah hian. Hmara chu lo zawh na khua khawp mai bulah chu hring tha em em mai a an ni hian ṭin hnih hmun an enkawl a tam tak an thar te pawh beisei ila an buh hi a hring tha em em mai a tunah rih chuan an hnathawh te pathian in mal-- a sawm a bal sawmna pawn rawng chho zel tur a ngai ang tuna kan hmuh lai hei hi lo neitu pa pu huna nu ti eng nge a ni a ni hian vawinmia fapa te lo zawhna a rawn tawiawm thei a lawm ang khawp mai tin a ni hi neih loh khuan nu ah chuan nupui tak mai kan tih nu taima. Mahni hma zawnah chuan ngaihtuam lo tak mai eizawnna kawngah pawh a ni ve hrim hrim a, a vanglai leh tun hnu thleng pawhin ni chhuanawm tak a ni. Heng lai hi kan sawi angin neihloh khawram tha se chil ram zau khalh a ni a, tuna kan hmuh lai hi chhuah lam ram a ni. tin ral leh lam lo saw khan pi lang ve hrim hrim ang a tin khi ling road te pawh a tlang a khi khi Thenzawl ho ram a ni ve thung a ni tunah hian an ni pawh hian henglai hmun hi lo ah an rawn nei a Thenzawl lam unau te buh pawh tha hmel khawp mai tin kan video te in lo en ve a nih chuan henglai Thenzawl lama lo neitu-- te hian he kan lo zawhna atanga kan video siam te min lo hmuh pui ve nih chuan comment na te pawh enge tu lo nge a nih te pawh lo sawi ve hrim hrim ula chan chu ling road nen khulai ram an nei vang khawn ling road khen lai ni tura kan ngai a chutiang chuan hmalak na pawh a tha khawp mai a ni pawh kawngpui in pal tlang vek a ni. Kenzo nen hian nihlim chin khulai ruam mah khuan tui hnial awm a pu kan in ram rin a a ni hemi lai khi chu Kenzo ram vek Kenzo khua tak awmna kha helai zawl vel ling road kawng laihna chak deuh tlang zawl lai vel zawng zawng hi Kenzo khu a awmna hmun. derhkhan kan in hlat lo khawp mai tunah hian lo hlutu te dawr lam atangin kan focus ve thung anga an sawi inkham bu hi tha lutuk a an hmel lem niin a inang lei thei lo a helai karah hian chu chhawng nawm hmel khawp mai. lo thlawh sawt tawh bawk a kang chak khawp mai tin lo zawh a nih tawh hi chuan lo thlawh tur hi a tam tawh lo thin a lo thlawh tur tam khan dah ngai tawh lo a intihhlim na pakhat lo neih lawm na ang kha ni vang in hei hi inneih tupa lo nei tupa pu hunah chu ni. T-shirt sen ha lukhum var khum hi bu nei tha khawp mai a lo hi tin hnih hmun a zau a ni a tun anga bu te that chho chuan tam tak thar chho tur ah kan beisei a chinmal sawmna ten dawng chho zel tur anga in a.

Hnam hma sirah hian neih loh khua lo nei zau thei ber an din hmuna lo nei zau thei ber pawh lian ding a aw mahni hian vei kan lo zawhna hi min rawn hawk thei a lawmawm khawp mai a ani hi chuan tingin nga hmun te nei thin a. Tin tin sarih hmun te pawh neih chang a nei bawk a, buh te pawh za hnih za thum phur za hnih za thum thar thin kha a ni tlat mai a, paw taima tak a ni. Tin a ni hi neih loh khaw tlangah thir bengtu a ni bawk a, tangkai khawp mai a, chem kawm. kan hman chhah tawh ho ten te kan entir thin a tangkai tak lo neih na kawngah pawh siam sa tu kan neih that tak a ni tuna kan hmuh lai hi fanghma fanghma tai tla hlang alo awm a helai ah hian. Hei hi khu a lum bawk a, ka vel anga kan ei ang e, tui dawn khawp mai. Tunah hian tlang zawl in chhuak chho chiah a, lo thlawh tur hi tam lo a, lo zo tlat ta a ni.

tunah hian vawi khat nan tui kan inchawr lawk dawn a ni helai thing dan hnuaiah hian khua lum lutuk a hnathawh pawh thlan tla nasa khawp mai ni sa lutuk a kan chawl phawt ang. hian mang hnetan lo lang thei a lo chak khawp mai.

tuna kan hmuh mek vah loh ram tha zawng zawng khi neih loh khaw ram vek a ni a hmar lam ram lo neih eizawn nana an hman thin ram tha a ni lai tlang sang hi. Chhekpui tlang kan ti a, saw mi piah lam ram per te ram thleng sawn nei loh pawh chen ram an nei that hmun a ni a, hmanlai kan ti pute hun tawh atanga a nei zawn na in tlang lo neih a nih thin avangin englai ram tha zawng zawng hi an bawh thin a lo ah an nei thin a ni. Nahphei chuan ling road. Tuna lo hre tir kan neihna thleng hian a tlang phei tawh a, heng lai ram tha te pawh hi motor kawngpuiin a hlat tawh lo a ni. Tunah hian hlauhthlawh chu kan zau tawh a. kan nghah chu chaw ei a ni deuh tawh mai kan sawi ang in lo zawh aniah hi chuan hnathawh tur tam tak hi lo nei tu ten an dah tawh ngai lo a awm zia takah chuan a lawmna ang a ni deuh ber a thingtlang pa intihlin ve theih na hun pawimawh tak erawh a ni tih kha kan sawi tel duh a. Vawihnia pawh hian kan hna thawh te chu chu ti lual lo mahsela he programme hlu tak mai hmang tura timzat thenrual tha te kan inhmu khawm thei hi a lawmawm hle a. Tin vawinia hian kan sawi ang khan khua tha em em a, lo zawhna khua tak duhthusam. Kan tih ang chi kha a ni. En ila van boruak lam te pawh thlir ta ila boruak hi chhum awm dan zawng zawng hi dik vawiin hun hi hun tha tak pawh a ni. Boruak thiang fur khaw thiang kan tih ang chi. Vândum pâwl te pawh hmun hrang hrangah hmuh tûr a awm. Chhak leh thlang chhim leh hmarah ruah sîur vanga buaina tûn din hmunah min tibuai theitu kan la hmu lo a lâwmawm khawp mai. Tihian a duh te chuan mahni hmunah vak kualin enge fang hma kan tih te ei leh din tûr awm ang ang te. Vawini hun angah hi chuan ei tûr zawngin. an va kual tawh mai thin a mar chu khang te vang khan buh leh thlaipawi thei thil kha an khawih chhe ngai chuang lo a ni zalen takin vawiin hun hi kei ni thingtlang mi te hian kan hmang thin a ni tih kha viewers ten min lo hriat chak ve leh ula tin kan channel te tha kan tih zawng nih chuan min lo subscribe ve leh turin. Kan in sawm bawk a, like leh comment leh share te min lo pek chak ve leh tur in kan in sawm bawk a. Tunah hian fanghma in thlawh siak fanghma in thlawh siak an nei mek a, mahse fanghma thlawh tak kha. An focus fuh hman lo. Mai the pu lian ding a thlawh mek a. Thu ta kal tha zel a. Eh mawi khawp mai. Fang ma tai. Fang ma kor in thlawh siak. Na. Lo nei dawn. Tunah hian tlangval remruat pui an. Zai meka thlawh lai kan en ang a seh khem hlek a a chelh na tur vawm chiah a aaa khai kan hmu hman lo tunah hian an ripa lo tlang atang khan pu hun a lo. a lang sar khawp mai a a lang kim deuh vek a a rawn focus dawn a ni a buh pawh a tha khawp mai hring mup mai tin an hlo thawh hi en reng reng hian an thlo uluk a ni tih hi hriat a fai tha khawp mai an lo pawh. Ka hun a lo hi a tir a video an rawn tir dan kha an bun tan tir na a khu mi mual te mawr khu a ni a heta hun rawn chho zel em em tunah hian an chauh na tlang kha hmai zawng in tah sawn lo tho chau. tawh ti mai ang chawi nghak kan ti mai ang chu chawi chi kan nghak tawh tunah hian kan ei siam tu ten laithlam hmunah hian ei rawng te bawr in sa lam te an lo buai pui bawk a tunah hian chhun dar khat vel a ni tawh a. Pu Hun a lo chu kan zo ta a, vawinia ah hian then rual tha u leh nau nu leh pa te an rawn tel pui a, a lo awm ang khawp mai a, tin Pu Hun a pa tak hi chuan boral san tawh a, vawinia ah hian a nu in a rawn tel pui a, chutih rual in a patea a rawn tel pui bawk a. a lo awm khawp mai pawh nia hian heng an kut kawih te hi nu leh pa ten an hmuh puiin enge pa ngei khan han hriat pui sela a lo awm tlem ang tih pawh a rinawm a amaherawhchu an chunga pathian rolalna te mihring te dan rual lo te awm ve thin a chutih rualin vawinia hian a nu in-- dam tha takin a rawn hman pui thei a lo zawhna programme hi a lawmawm hle mai chawi kan nghak a kan chawina video te an rawn ti lang leng a. tunah hian ruamah an lo ruam ang ka awm a a hmaah khian thlam chawlhna hmun kha thleng chho dawn a thian te chu an lo chawi hahdam hahdam tawh a chawi chiah kan bak tawh a tunah hian chawi kan inpeih chuan heta kan hun hman chu kan zo tawh dawn a ni. Ngaithlam pu Hunathlam an chaw that tawh mai an rilh tlam hle tawh a ni chawi chiah an nghak tawh tunah hian bawkbawn rah pawh i awm khawp mai. Kan lut ang thlam ah tihuna thlam chhung an lo chawr thup tawh ni hi. Ni hi pu huna nu pi eng hi an rawn sawi kha lo chawl hahdam ve tawh a ni tunah hian ei tur pawh ka in peih tan a in hman tlan ve leh lo zawh ruai chu kan kil tlang dawn a ni. eh lawi hlauh hi a man hlâ a, a phu pawh a phu a, eh kan tih fo atan pawh hian a ṭha hle in ka rawn hria a, kan sawi thin a titi ang pawhin Gerthlawh hma kan han neih hi kum tluang in hah takin rim takin sur thla hnuaih kan thawk a, eh kum tawpah Tianvawi khat ta te kan han keng a, ṭhen rual ṭha te nen. Kan han hmang a hlu em em a. He hemi lo ah pawh hian a kum lai lak lo ah te pawh hian hlo chhawh han tih lai te pawh hian he Lalpa kan Pathian chung nung ber min hmangaih tu eng chim a kan engkim i ni a. Kawng tin reng in i hruaina kan chang a, malsawmna leh khawngaihna in min en khawl a, harsatna leh hrehawmna, mang anna, chhiatna rapthlak chi hrang hrang thleng muk muk karah, I vel himna kan chang a, vawiin ni thar duhawm kan hmanga i malsawmna kan dawn te pawh ei leh in turin kan inbuatsaih mek a ni. Heng kan ei leh kan in tur chi hrang hrang hi min tih thianghlim sak la. I Lal Isua Krista hmingin i hnenah kan dil a che. Amen. Tur kan siam mek a, thenin thlam chhung lamah an siam bawk a, lo zawh ruai kan kil thei tep e, rilṭam tawh hlawm khawp mai. nal nal ngai maw khem te chuan thlam chhung lamah lo ei tawh bawk a thenin pawn lamah. ei bawk a khan vawiin ni u hunna te lo zawh chu motor kan bawk ta tisa lam ruai theh mek a in puar tlang viau turah kan in ngai a ni te chin kha kan video siam theih te chu a ni a kan channel te tha kan tih zong anih chuan lo subscribe ve leh turin kan insawm a ni.